Fofzeg Joer sënn et hier, datt de Spuenesche Biergerkrich ugefaangen huet. E schrecklecht Gemetzel, e Bruddersträit, an dee sech vill Leit aus deenen anere Länner mat agemëscht haten. Och Lëtzebuerger waren deemools dobäi. An esou ass et selbstverständlech, datt mer e puer vun hinnen zu Wuert komme loossen, Dat si äis sollen erzielen, wéi si déi schrecklech Zäit erlieft haten.
De 16 Februar 1936 ware Walen a Spuenien. D'Lénksparteien hate mat 256 Sëtz géint 198 gewonn. 35.000 politesch Gefaangener goufen entlooss, an déi hunn zum groussen Deel nëmmen un eent geduecht, sech rächen. A Spunien huet d'Anarchie geherrscht. D'Arméi war bal op d'Halschecht reduzéiert ginn, a verschidde Genereel, wéi de Generol Franco, waren an den Exil geschéckt ginn. De Generol Sanjurjo war no engem Putsch begnadegt ginn an huet a Portugal am Exil gelieft. Vun do aus huet de Generol den Alzamiento den Opstand fir de 25 Juli geplangt gehat. Mee den 13 Juli 1936 gouf zu Madrid de José Calvo Sotelo, Chef vun der monarchistescher Partei, vu spuenesche Polizisten ermuert. Fir vun der Entrüstung iwwer dee feige Muer ze profitéieren, huet de San Jojo den Opstand op den 18 Juli virverluecht. Mee schonn den Dag virdrun huet d'Arméi a Spuenesch-Marokko rebelléiert an déi ganz Kolonie ënnert hir Kontroll bruecht. De Franco ass aus sengem Exil an de Maroc zréckkomm. An huet de Kommando iwwerholl. Sevilla, Córdoba a Granada am Süden, d'Insel Mallorca mat der Stad Palma, ganz Galizien, Burgos a Saragossa am Norden sënn den Opstännegen an d'Hänn gefall.

Zu Madrid hunn déi arméiert Milizen d'Kasär vun La Mantaña gestiermt an den Opstand vun der Arméi ass bluddeg néiergeschloe ginn.

Do, wéi och soss am Land, koum et zu grausamen Ofrechnungen op béide Säiten, bei deenen zëgdausend Leit hiert Liewe gelooss hunn. Fir den Truppen aus Afrika de Wee no Andalusien ofzespären, huet d'Regierung Deeler vun der Flott an d'Strooss vu Gibraltar geschéckt. Doropper hin huet de Franco d'Preisen an d'Italieener ëm Hëllef gebiedelt.

D'Situatioun war net roseg fir d'Putschisten. De Generol Sanjurjo, deen de Putsch virbereet hat, war déidlech verongléckt mat sengem Fliger, wéi en aus Portugal fortgeflunn ass. An no den éischten Erfollegë war den Opstand stéche bliwwen. Elo huet de Franco versicht, eng Verbindung hierzestellen tëscht dem Norden an dem Süden.
Seng Truppen, zum gréissten Deel marokkanesch Kolonialtruppen, se laanscht Portugal no Norden virgestouss, hu Badajoz geholl, no engem fuerchtbare Gemetzel op béide Säiten, a koumen ëmmer méi no u Madrid erun. De Franco stoung virun enger Gewëssensfro, direkt op Madrid duerchzestoussen, oder e klengen Ëmwee maachen, fir d'Besatzung vum Alcazar zu Toledo ze befreien. Do hunn eng dausend Leit sech géint eng gewalteg Iwwermuecht vu Republikaner gewiert. De Franco huet sech entscheet, Toledo ze huelen an huet domat eng Chance verginn, fir Madrid gläich z'erouveren.

Ufanks Oktober hunn d'Nationalisten d'Attack op Madrid virbereet. Ënnereneen zerstridden, haten déi vill lénks Parteien elo awer nëmme méi een Zil an ee Krichsruf,
No pasarán!
Si kommen net duerch! Dee selwechten Ament, de sechsten Oktober, waren zu London d'Vertrieder vu 26 Natiounen zesummen, fir eng Konventioun auszeschaffen, déi verhënnere sollt, datt Fréemer sech an dee Krich amësche sollten. Mee den Hitler an de Mussolini hu sech séier wéineg doru gestouss.

D'Russen hu fonnt, Däitschland an Italie géife géint déi Konventioun verstoussen, da kënnte si, d'Russen, der legaler spuenescher Regierung hëllefen. Si hunn e groussen Deel vun de spuenesche Goldreserve kritt an hunn dofir Waffe geschéckt. De Komintern huet d'Kommunisten aus aller Welt opgefuerdert, der Republik Spuenien hëllefen ze goen. 70.000 jonk Leit, no anere Quellen 35.000 bis 40.000, aus allen Häre Länner hu sech an d'International Brigade gemellt. Dorënner och eng Rei Fräiwëlleger vun heiheem, Lëtzebuerger, Italiener an däitsch Emigranten, Lëtzebuerger ouni militäresch Erfarung, Biergaarbechter, jonk Sozialisten, Kommunisten an.

Interessant ass gewuer ze ginn, firwat si sech fräiwëlleg an d'international Brigade gemellt haten.
Dat hänkt mat menger Erziehung zesummen. Mäi Papp war Biergaarbechter a wéi den Verband gegrënnt ginn ass hei an Esch 1918, do war hie mat dee éischter een, well d'Biergaarbechter waren deemools zimlech all lénks agestallt. Do spéider hi wéi ech Schmelzer ginn, wéi ech 14 Joer hat, hunn ech schonn Schmelz Laufbuerg gespillt. Do war ech an der sozialistescher Jugend, ech war am Aarbechterverband. An herno si mer an d'Sozialistpartei. Ech sinn organiséiert vun 1929 un. Well déi grouss Aarbechtslosegkeet do war, an wéi e seet, wie der dem en Enn, eng Krisis, loosse mer soen. An dann ass iwwerall, wou en nëmme gaangen ass, all am Gewerkschaftsheim an iwwerall war, Plakaten ausgehaangen, et soll en sech dohinne fräiwëlleg mellen, fir déi Avance ze stoppen, déi, déi do, well et wär ganz geféierlech fir d'spuenescht Vollek, an do ass dat eben esou gaangen. Op wat fir engem Wee sidd Dir dann awer a Spuenie komm? Jo, ech hat hei vill Kontakt mat der Kommunistescher Partei, a mer hunn laange Wochen diskutéiert, éier mer eis richteg entschlossen hunn. Do huet den Bernard Zeno. Ech war ganz gutt mat deem, huet dee mer d'Welt erech ginn, fir a Pak an Dank. Do war e Büro vun der Rouder Hëllef an deen huet eis Saach do an d'Rei gemeet. An du vun Hagandange aus? Vun Hagandange si mer owes op Perpignan gefuer an do war en al Klouschter, do waren der scho méi do, déi en do gewaart hunn. Déi sinn no an no aus aller Géigende komm. An deen aner Dag drop ass ass en extra Zuch vu Paräis komm. Maja, an dunn a Spuenie. Wéi sidd Der dann vun de Spuenier empfaang gi oder bekomm? Also, dat kënnt Der Iech guer net virstellen. Op all Gare, wou mer komm sinn, d'Garë waren esou voll, Strëppel Leit vu engem begeescht hunn. Si hunn eis Gedrénks an eis Äessen an d'Waggone gehäit. Eis Lëtzebuerger si jo awer nun net bekannt als Zaldoten, et huet kee vun Iech Dingscht gemaach. Wéi hunn se dann dunn aus Iech Zaldote gemaach.
Also déi Saach war déi, mär war just als Lëtzebuerger, wou kee Militärdéngscht haten, déi aner Natiounen, wéi et schéngt, war et 60 Natiounen do, déi hate sech awer all faktesch Militärdéngscht gemeet. Do hu mer dräi, dräi Wochen Ausbildung hu mer. A wou sidd Der ausgebilt ginn? Zu Marora, engem Duerf bei Albacete. Wouhinner sidd der dann dunn als éischte geschéckt ginn? Foto, Lord Lopera bei Andújarnam, Provënz vu Cordoba. Wéi laang waart der dann do gewiescht? Dat ass schlecht afschätzen. Mir loungen emol eng Zäit a Reserv, da si mir nees véier, fënnef Deeg agesat ginn, da si mir nees ofgezu ginn.
Wärend där Zäit hunn dem Franco seng Truppen Madrid ugegraff. Wuel hunn si en Deel vun der Universitéit erowert, mee de Rescht vu Madrid huet duergehal. All Kräfte goufe gebraucht, An esou koom de Pützen Nick och op Madrid an den Asaz. Zu Madrid, wéi ass et Iech dann do ergaangen? Do waren mer bei La Rosa agesat a wahrscheinlech hat mer do d'Preise scho géint eis, well mer hunn eng Therma geholl, do hu mer preisesch Gasmaske fonnt, preisesch Helmer.
Jo,
den zweeten, zweeten oder drëtten, drëtten Dag do sinn ech fir d'éischt verwonnt ginn. Et huet ee gejaut, Au secours, au secours! Mär lungen an engem Hang. Et hunn ech missen iwwer eng Kopp lafen. Ech wollt deem hëllefe goen, an dann hunn d'Faschiste mech vun de Foutte gesi kommen. Am Februar 1937 haten dem Mussolini seng Truppen ouni vill Méi Malaga besat. Dat hat him Courage ginn. An esou sollten dann den 8 Mäerz 1937 eng 32.000 italienesch Zaldoten, mat der Hëllef vun 20.000 Franco-Zaldoten, vum Norden of fort op Guadlajara duerchstoussen, fir Madrid ze ëmgoen. Reen, Keelt a Schnéi, a virun allem awer de Widderstand vun de republikaneschen Zaldoten, hunn et zu engem italieneschen Debakel gemaacht.

All déi friem Kombattante missten Spuenie verloossen. De Mussolini huet awer riicht aus gesot, si giffe bleiwen, bis déi Rout verdriwwe wieren. Dem Hitler seng Truppe sen och bliwwen. Firwat sollten dann dann d'international Brigaden eleng fortgoen?
Nom Debakel vu Guadlajara huet de Franco versicht, den Norde vum Land z'ënnerwerfen. Den 31. Mäerz 1937 huet et an der Géigend vu Guernica ugefaang. Dës Stad gouf d'Symbol vun der gepéngegter Mënschheet, net zulescht duerch dem Picasso säi weltbekannt Bild Guernica. D'Basken an d'Asturier hunn sech gewiert bis zum leschten, mee eng Stad no der anerer ass gefall. Zu Barcelona awer koum et zu engem Biergerkrich tëscht de Kommunisten, den Anarchisten an den Trotzkisten. D'Regierung huet misste Remedur schafen an Honnerte sënn ëm d'Liewe komm.

An där Benz hat de Pützenik sech erholl an no e puer Zwëschestatioune wéi Albacete, wou e Gefaangener bewaart huet, an Huesca koom hien dann un d'Front vu Brunete. Do sinn ech nees verwonnt gi bei Vilafranca de Castillo oder Villanueva de la Canadia, ech weess dat net méi esou genau, dat ass schonn därmoosse laang. An no där Verwonnung sidd Der du wou? Sinn ech nees op Madrid an d'Spidol komm, dat war jo nees viru Madrid. A vun do, wéi mer transportfäeg waren, hu se eis op Murcia gefouert. An do hutt Dir dann dunn och Är Passionaria kennegeléiert, Madamm Pütz. A wéi ass dat gaang, Madamm Pütz? Da säin Frënd ass komm mat enger Ambulanz an ech hunn deen Numm do geholl. An ech, ah, dass keen do wat Franséisch schwätze seet, dach, ech ka Franséisch. An do war déi éischt Kontakt, wat mir zesumme hat. An do ass hien eropkomm an dann hunn ech hien ëmmer gefleegt an do hu mir eis esou kennegeléiert. Jo, mee nun awer eppes anescht, menge wat awer ganz interessant ass, wéisou koumt Dir op Murcia an déi Klinik?
Majo, meng Sechter war verwonnt, mir war allen zwee bäi de Miliz, ass meng Sechter ass an d'Front komm. En war aacht Deeg wäit un de Front an en ass verwonnt. An ech hunn d'Éier, dass déi Brigade an der Kasern war. Ech si an der Kasern kucke gaang, war net do. An hu se mech gesot, dass do an do. An all Kéier, wou ech do kucke gaang wou an déi Spito, wou si gesot hunn, do war ee mech och nees fort an een anere Spito, bis op Murcia. A war méi sécher duer. An do sinn ech herno do bliwwe fir. Bessen no him ze kucken, wat war schwéier verwonnt. Kuerz derno huet de missen operéier ginn an do ass, dat war alles verheeten an da ass e do gestuerwen.
Bagesat an dat war deemols eng nei nach eppes neits och fir d'Chirurgie sécher an dat ass verheetet. An du hues se dodru gestuerwen. Majo, an dir hutt iech dunn do bestuet? Jo, mir hunn eis jo kënne gläich um Eréis bestuet. Enn 37 hunn d'Nationalisten hir ganz Kraaft géint Aragonien agesat, fir op d'Mëttelmier duerchzestoussen, a Katalonien mat Barcelona, vum republikanesche Südoste mat Valencia, Murcia an esou weider ofzeschneiden. Teruel ass gefall, an d'Nationaliste stungen nëmme méi 80 Kilometer vum Mëttelmier ewech. Vill versichen nach de leschten Ament sech aus dem Süden an den Norden ze retten.
Wéi se mat den leschten Zich waren, sinn déi Murciaer duerch komm, well hannerun eis do sinn d'Brécken an d'Lut gaang. Well do nech nach Näsche begéint, dat war en Zuch op engem aner Gleis, dee just op engem Daach vun engem Waggon vun engem Marchandise do, Maschinnegewehr.
De 15 Abrëll 1938 hat déi véiert Navarra-Divisioun et fäerdeg bruecht, bis un d'Mëttelmier duerchzestoussen. Elo war dat republikanescht Gebitt an zwee gespléckt, a Barcelona gouf Nuecht an Dag bombardéiert. Den Här an d'Madame Pütz hate sech op Barcelona duerchgeschloen. Den Här Pütz huet do an enger Administratioun geschafft, An d'Madame Pütz koum op Wyck, fir an engem Spidol ze hëllefen. 't ass net méi gaang, ech hu mech iwweginn, 't ass net méi gaang, ech hunn dat net méi verdroen. Du hunn den Dokter mech fräigelooss an dunn ech nees zeréck op Barcelona komm an deerno sinn ech op Lëtzebuerg komm. Jo, an dunn waart Dir da virdru schonn eng Kéier zu Lëtzebuerg gewiescht? Nee. Nach ni? An du sidd der dann hinn? Si ganz alleng heihinne komm. An Dir sidd nach donieder bliwwen? Ech sinn nach 6 Méint bliwwen. Dee selwechten Ament huet den Här Bacciotti Jules deemools ee jonken Diddelenger vu 17 Joer, sech entschloss, dorowwer hëllefen ze goen. Keng einfach Saach, well mer jo wëssen, datt dee Moment d'Grenzen zou waren a keng Fréemer hunn dierften eranzekommen. Si jo net iwwer d'Grenz gaangen. Mir hate jo Passeuren. Do hu mer Schlappe kritt, fir kee Geräisch ze maachen. Da si mer do geschleist ginn duerch déi Bierg eran. Ass net iwwer eng Grenz gaangen. An op déi Manéier sidd der dann heemlech a Spuenien erakomm? Heemlech a Spuenien erakomm. A wéi war den Empfank da widder, déi sidd a Spuenien ukomm? Jo, dee war groussaarteg. Dat war, jo, do war trotzdem nach emmer en Räis. Op, zu Figueras, dat ass eng Kasär, gell, si mer dohinner geschleist ginn. An do waren der schonn Honnerter do, déi drop gewaart hunn, oftransportéiert ze ginn. A mir si knapp do ukomm, ass schonn, schonn den Appell gaangen, fir alleguerten op d'Camion, déi an déi an déi an déi an déi, a fort war mer. Dat heescht, wouhin ass Der da dann do gefuer? Jo, direkt un d'Front. Direkt un d'Front. Also een, dee déi Zäit war dann nach Italiener, mä loosse mer soen e Lëtzebuerger Italiener. Jo, ech hu mech jo ëmmer als Lëtzebuerger ausginn.
Dat war jo normal, ech war, ech war ee Joer al. Mä wa, wat ech elo wëllt soen, e Lëtzebuerger, deen awer och vum Militär absolut näischt versteet, dee mat 17 an en halleft Joer elo dohinner kënnt an e Camion an direkt an d'Front. Wéi geet dat dann awer? Jo, dat geet dann, ënnewee gëtt een dann do Gewise wat e Gewier ass a wéi dat geluede gëtt an esou viren an esou weider. An dat war Är ganz Ausbildung? Dat war d'ganz Ausbildung, war jo guer keng Ausbildung. Eng leschte Kéier huet d'Republik sech gewiert an nördlech vun Tortosa um Ebro eng Offensiv gestart.

An och do waren eis zwee Lëtzebuerger dobäi. Huet eng Zäit an enger Kolonn Si haten déi Verwonnt opgeruff, déi nach eng Grimmel kënnte schaffen, fir eng Strooss ze bauen un den Ebro, well do hunn d'Republikaner déi Offensiv scho ugefaangen an et war hinne gelongen. Si hunn d'Faschisten vum Ufer vum Ebro zeréckgehäit an se haten e bloude Bréckekapp do. Deen ass awer no ettlecher Zäit zu den Faschisten hin erëmeruewert. Mär hate jo kee Material méi. Also par rapport zu den aneren op jiddefall. Ech hu geliest do an der Front, datt den Faschisten Kanounen 10 Meter op 10 Meter stoen haten. Dat wier onwahrscheinlech gewiescht.
Jo, mee dir waart jo awer verwonnt. Wéi, wat konnt der dann do nach vill schaffen do? Jo, mee ech konnt ëmmer, et konnt ëmmer e Kuerf lueden. Déi, et war, et war net wéi, datt Leit mat Schubkar gefuer sinn, wéi hei, dat gëtt et jo a Spuenien net. Den Transport gemeet mat Kier. Also dat heescht dat am Fong oll jiddfereen agesat ginn ass fir do ze hëllefen? Jo, alles wat nach konnt dribbelen. Dat war awer eng Front, déi fest war. Do waren da lauter Schützegruewer an dat war fest. Well, an do hunn ech jo alleguer déi och aner och kenne léien, well dat huet awer eng Zäitche gedauert, ier mer do fort, dann ass ee jo ëmmer deplacéiert ginn. Do sinn dann Dass d'Jeanny da konnt déi un an d'Schwitze geruffen aus geit, dass een déi an déi Kompanie ass da versat ginn, deen een do, deen aneren do, ass dat ëmmer, dat ass en Awer a Bewegung gewiescht. Nëmmen wou, dat weess keen, also mär net, déi Jonk, déi, mär wousst jo net wou, mär wousst just, dass Madrid do war oder, oder wéi dat do virkomm ze hunn, wéi dat do bombardéiert goen ass, Guerrica oder wéi war dat do, Guernica an esou virun, déi, déi Saach, mä a den haaptsächlech, Wousst mer awer net wou mer hikomm sinn. An wéi ass et eech dann dunn do ergaang? Jo, relativ gutt. Dat ass jo awer, ech hat do vill Kollegen an wéi gesot hunn ech deene meeschten do geléiert liesen a schreiwen. Dat si jo lauter, et waren, loosse mer soen, zu 90 Prozent Analphabete waren do.

An dunn? Jo, do sinn mer, sinn ech do, do op eng Héicht do komm, ech weess net, 221 war, do sinn ech verwonnt ginn. Dat ass d'Front vu Gandesa, dat steet jo a mengem Militärbuch. Dir war duerch verwonnt? O jo, ech war ganz opgerappt an eng Kugel am Wirbel ënnen an do war ech och ganz schlecht drun. Userer, dass de Pus net eraus koom, haten se jo e Watt mat engem Schlauch gemat, an du hu se do alles missen opschneiden erem, dass dat esou opbliwen. Du hu se mer emmer andauernd Fotoe gemaach vun den Nieren hei, ha. An dat hu se och net méi zougebitzt, dat ass vum selwen, ganz lues a lues ass dat alles zougaang.
Am Oktober 1938 sënn d'international Brigaden opgeléist ginn an hu Spuenie verlooss.

An dunn huet de groussen Exodus ugefaang. Honnertdausende sinn an Frankräich geflücht. De Negrin an seng Regierung hu Spuenie verlooss. Vu Frankräich koumen si wuel nach eng Kéier op Alicante zréck.

war den Empfank nach laang net fir jiddfereen dee selwechten. Hei a hei, an ech si mer gutt empfaange ginn. Ech war deemools zimlech lénks agestallt, mir hate grouss Meetingen hei am CFL, déi wéi eis Kolleegen, deemools war et och schlecht mat der Aarbecht.

Sot, Mä ech fréiere mech net. Drot Är mech, da ginn ech mat. An do hu si awer telefonéiert, dem Botzen, mengen ech. Jo, dee war Konsul deemools, jo. Jo, an do huet deen dat awer an d'Rei gemaach, dass ech jo net bräicht. An dann. D'Rou war net vu laanger Dauer. Den zéngte Mee 1940 sinn d'Preisen an eist Land eragezunn an déi vill Leit aus dem Minett sinn an d'Frankräich geflücht, mat hinnen och eis zwéi Spueniekämpfer. Wéi si et du gewot hunn, erëm heem ze kommen, huet Schreckleches op si gewaart. Dunn hunn si mech an de Gronn gefouert. Dunn si mer an d'Villa Pauly a mer zum Verhéier komm. An do ware mer awer scho méi Spuenekämpfer. Ech wor awer trotzdeem ee vun den éischte wou geholl ginn ass. Ech muss iergendwou e schlechte Noper gehat hunn, well ech hat kee gudden Dossier bei de Preise. Well Deen Dag wou mer an d'Verhéier waren, ware mer zu sechs do an der Villa Pauly. Zwéi sinn der direkt entlooss ginn.
Spueniekämpfer, déi erëm entlooss gi sinn? Jo. Ah sou, dat gouf et.
Wat do geschitt war, dat siche mer haut nach. Eppes war geschitt. An do war nämlech een derbäi, dee bekannt war als gudde Kommunist. An deen ass aus der Villa Pauly, sinn déi eheem gaang.
An du koum do vun der Villa Pauly aus? Jo, vu Lëtzebuerg koum ech do op Tréier. Et war viru Chrëschtdag, well nuets an der Zellsluer op Chrëschtdag hunn ech héiere Lëtzebuerger laanscht de Prisong goen nuets. Déi hunn de Feierwon gesongen. Zu Tréier?
Jo. A vun Tréier aus dunn? Vun Tréier aus,
mer waren zu dräi Spueniekämpfer an enger Zell. An ech eleng hat deen éischte Schutzhaftbefehl. Du sinn ech op de Transport komm op Dachau. Dat heescht, Dir sidd also schonn 1940 op Dachau komm a liberéiert ginn eréischt 1945? Jo, wéi d'Amerikaner koumen. Sou vill Jor zu Dachau, a wéi kann deen dat dann sou laang aushalen?
Wësse se, dat war eng gelunge Saach. Also Leit wou sech goe geloss hunn, wou keng politesch Astellunge haten, Dat woar bal emmer Todeskandidaten, déi hate keen Halt, déi gegleeft hun d'Preiser géifen wannen, jo déi woar dun, et huet een sech mat Gewalt missen striewen wier, an do hate mir eng gudd Ambitioun, well se haten déi Dommheet gemeet, se haten Nei-Spuenien-Kämpfen op e Block geluet, dass mir Tëschent 3 a 400 Spueniekämpfer zesumme waren. Vun allen Natiounen. Vun allen Natiounen. An déi huet een deem aneren de Réck gestäipt. Jo. Mä jo, an d'Madame, wärend där ganzer Zäit, wat hutt Dir dann dunn hei zu Lëtzebuerg gemaach? Majo, ech hu musse schaffe goen. Si hunn äis näischt ginn. Ech hu musse maachen, dass mir erëm liewe kënnten. Äis Aler. Wat hatt de gouf. Ech hat ee Kand, da sinn ech privat schaffe gaang. An där no 42 hunn d'Preise mech op Schmelz schaffe geschéckt. Ech hunn awer mierke looss, ëmmer ënner Beobachtung war, bis ech do en Uerder kréien hat, also dass ee bei mech heem komm ass op d'Aarbecht, ech soll mech bei der Gendarmerie presentéiere wéinst menger Pabeieren. An do ech ochs, wann ech muss esouguer, ech hätt mer awer eppes kënnen denken, o denkt een dat net vun de Lëtzebuerger, an da sinn ech do an d'Gendarmerie gaangen, hu si mech do agespaart, do an déi Zell wou se do hunn.
D'Lëtzebuerger Gendaarmen hunn de Jacques gespaart, a wéi ass dann dunn do virugaang? Jo, si hu mer näischt ugedoen, dat ass nëmme, si hu just telefonéiert bei d'SS, wat se mat mär sollt, si hate mech do, a wat mer mat mär sollte maachen, hu se gesot kritt, se géife mech siche kommen. Mir waren uginn als Wegelager oder esou Saache, gell. Nëmmen si mussen eppes gewousst hunn, well zu Tréier wollten déi Meedecher eis Kaffi bréngen, déi op der Gare, an hunn déi d'Service do gemaach, An du, déi Däitsch drecke sot, Nee, nee, nee, dat sinn d'Vaterlandsverräter. Dat heescht, dir sidd ausgeliwwert ginn. A wat fir e Land sidd der dann ausgeliwwert ginn? Jo, an Italien. An Italien?
Jo, well mer Italiener waren.
Déi meescht, déi meescht waren Italiener, déi a Spuenien hei waren. A wat hunn d'Italiener da mat iech gemat? Jo, dat ass eng laang Geschicht. Fir d'éischt hätte mer jo solle schonn um Brenner dräck erschoss solle ginn. Do war schonn am Haff alles prett. Bis do kënnen Offizéier do gelaf, soten, Halt, soten dir, déi Frankräich hat kapituliert. Do sinn ech fënnef Joer verurteelt ginn. Fënnef Joer Confino nennt dat sech. Dat ass, dat ass eng Habitatioun forcée. Entweder kënne se dech an, ganz an de Süde verbannen, dat ass eng Verbannung, Oder iergendzwou, wann nëmme bei mär de Fil waren, si mer do op eng Insel komm, déi ass nëmmen ee Quadratkilometer grouss, déi konnte se eis jo gutt bewaachen. An haut, no 50 Joer, ass et interessant, gewuer ze ginn, wat si ëmfannen, wa si un déi Zäit zréckdenken. Dat war awer eng gutt, eng gutt Erfarung alles. Da sinn aner Saachen nach nokomm, nëmmen.

Fir vill anerer hat dee Mäerderesche Krich e bluddegt Enn bruecht. Ronn 600.000 sënn an deene 36 Méint Biergerkrich ëmkomm, 150.000 un der Front, ënnert hinnen och eng Rei Lëtzebuerger. Déi aner waren onschëlleg Zivilisten oder Leit, déi duerch den Haass op deene béide Säiten op eng grausam Manéier ëmbruecht goufen. Véierhonnertdausend sinn an d'Ausland geflücht an hunn, wann se nach gelieft hunn, hir Heemecht eréischt nom Franco sengem Doud erëmgesinn.